Займ шортнамәсе буенча бурычны һәм процентларны түләттерү турындагы дәгъва нигезендә граждан эше карала. Баш бухгалтер банктагы үз счетыннан алып зур суммадагы акчаны, күптән дус мөнәсәбәттә булганга күрә, распискасыз гына үз фирмасының бер хезмәткәренә тапшыра. Ләкин хезмәткәр, шортнамә булмауга нигезләнеп, акчаны Кире кайтарудан баш тарта. Дәгъвачы акча тапшыру фактын раслый алырмы? Барыгызның да торуыгызны сорыйм, суд килә. Барыгыз да утырыгыз.
Гражданка Мөхәммәтова Гөлшат Фаиз кызының Сафин Рауль Ришат улына карата заем шартнамәсе буенча бурычны һәм процентларны түләттерү турындагы дәгъва нигезендә граждан эше карала. Дәгъвачы вәкиле Җәлилова Әлфия Рөстәмовна һәм җавапчы вәкиле Ефизова Лилия Җәлил кызы, сездә вәкаләтләр биргән затның ышанычнамәсе бармы? Әйе, бар. Әйе, бар. Вәкилләр ышанычнамәләрне суд утырышы сәркәтибе аша бирегезне сорыйм. Дәгъвачы. Әйе. Сез үзегезнең дәгъва таләпләрен хуплыйсызмы? Әйе, хуплыйм.
Җавапчы, дәгъваны таныйсызмы? Юк, танымыйм. Яклар, сез бәхәсне тыныч юл белән җайга салырга теләмисезме? Юк, теләмибез. Юк, теләмибез.
Дәгъвачы, сезгә сүз бирелә. Рәхмитегез. Узыгыз трибунага.
Мин төзүче оешмасында баш бухгалтер булып эшлим. Бездә Сафин Рамиль Ришатович директор машинасын йөртә. Мин аны бик күптәннән беләм һәм безнең үзара мөнәсәбәтебез бик яхшы. Оешма кечкенә булгач, анда барысы да берсен-берсе бик яхшы беләләр. Бик еш кына төшке аштан соң без бергәләп чәй эчәбез. Һәм шулай бер вакыт Равил Ришатович эшкә бик кәефсез килде. Һәм мин аңардан, Нәрсә булды, нишләп кәефең юк? дип сорадым. Шуннан ул үзенең әнисе авыруын, барлык акчаларының, Әнисен дәвалауга тотылуын, хатынының зарлануын һәм, гомумән, гаиләдә конфликтлар булуын әйтте. Шул вакытта сөйләштек тә, шуның белән бетеп китте. Аннары тагын берәр атнадан тагын шулай бергәләп чәй эчтек инде. Һәм шулай берничә атна буе без аның белән күрешкән саен ул үзенең гаилә хәлләре турында сөйләде, һаман зарлануын дәвам итте. Һәм шулай бервакыт ул әнисен дәвалауга бик күп зур сумма акча кирәклеген һәм үзенең җыйган акчасының җитмәвен 130 мең сум акчаны биреп торуымны таләп итте. Бурычка. Мин инде аның директор белән яхшы мөнәсәбәттә булуын белеп, Ник соң син директордан акча сорап тормыйсың? дип сорадым. Ул болай да әнигә аның ярдәме күп тиде, дип Дәвачы, ансы аңлашыла, ләкин мин сезне эш асылын аңлатуыгызны сорыйм. Әйе.
Мин менә кешегә ярдәм итәргә булдым. 2019 елның 1 сентябрендә 6 ай срок белән инде процентка бурычка мин аңа 130 мең сум акча бирдем. Алмадым мин синнән акча, алмадым! Тынычланыгыз. Әйттем бит инде мин сиңа алмадым. Тынычланыгыз, утырыгыз.
Утырыгыз, гафу итегез.
2020 елның 1 мартында акчага инде бер ел булды. Ләкин аның бер генә тиен дә әле бүгенге көнгә кадәр биргәне юк. Һәм, гомумән, ул минем шалтыратканга телефонны алмый, эштә миннән качып йөри. Ә миңа нәрсә эшләргә кирәк? Ул миннән кача башлагач, мин инде юристларга мөрәҗәгать иттем. Иң башта претензия җибәрдек. Җавап булмагач инде судка дәгъва яздылар. Ә сез һәрвакытта да шундый зур сумманы документларсыз гына бирәсезме? Юк инде, сез нәрсә? Ул көнне ул бик нык ашыга иде һәм аннары соң мин бит инде аны яхшы беләм. Шикләнмәдем дә хәтта.

Без таләпләребезне законлы һәм нигезле дип саныйбыз. Ышаныч белдерүчем, чыннан да, гражданин Сафинга алты айдан соң 137 мең 800 сум күләмдә акчаны һәм процентларны кире кайтарып алу турында телдән килешү нигезендә 130 мең сум акча тапшырган. Әлеге фактны раслау өчен дәгъвачы җавапчы белән аралашкан вакытта яздырылган һәм эш материалларына теркәлгән аудиоязма бар. Акча тапшырылган көннән соң инде бер ел вакыт узса да, бүгенге көндә акча да, процентлар да дәгъвачыга кире кайтарылмаган.
Димәк, сезнең аудиоязмагыз бар? Әйе.
Ә нәрсә турында бу язма? Дәгъвачы белән җавапчы арасында телефоннан сөйләшүнең аудиоязмасы. Дәгъвачы үз телефонына яздырган. Мин аңа эш буенча шалтыраткан идем, шунда яздырып алгандыр, мөгаен. Җавапчы, сезгә сүз биреләчәк, канат.

Э, бәлки мин бу вакытта әйткәнмендер дә инде тик э, бу турыда зарланып дәвалану акча сорау мондый хәл булмады сез нәрсә равил ришатович сез бит үзегез миннән сорадыгыз карагыз әле
мин монда нәрсәнең дә булса алай түгел диген сизгән идем инде ул һаман минем тирәмдә әйләнә игътибар иттерәсе килгәндерме Ә минем аның белән такылдыра вакытым юк. Эшләргә кирәк. Үпкәләгәндер күрәсең. Шуңа судка бирәгә булгандыр. Равил Ришатович, сез нәрсә сөйлисез? Дәгъвачы, дәгъвачы.
Мин сезгә ярдәм итәргә тырыштым. Ә сез Дәгъвачы үзегезне кулда тотыгыз. Мин Гөлшат Фаизовнадан акча алмадым. Телефоннан сөйләшүне мин кире какмыйм, без бит коллегалар. Ә аның Шәһит Гариповы күрсәтмәләренә таянуы ап-ачык, алар бит дуслар. Ә, Алдагы сорауларга минем вәкилем җавап бирәчәк. Рәхмәт, утырыгыз. Җавапчы вәкиле, рәхим итегез.
Хөрмәтле суд, мин дәгъвачы дәлил итеп китергән хокук мөнәсәбәтләрнең булмавын әйтүдән башларга теләр идем. Судка тиешенчә рәсмиләштергән займ шарнамәсе яки расписка тапшырылмаган. Ышаныч белдерүчем дәгъвачы белән бернинди процентлар турында да алдан килешмәгән. Россия Федерациясе Граждан кодексының 161 нче статьясы нигезендә гражданнарның ун мең сумнан артып киткән үзара арыш-бирешләре гади язма рәвештә башкаралырга тиеш. һәм дә Россия Федерация Граждан кодексының 162 нче статьясы нигезендә алыш-биреш гамәлләренең гади язма рәвешен үтәмәү якларны, бәхәс килеп чыккан очракта, алыш-биреш гамәлләренең һәм аларның шартларын раслау өчен шаһитлар күрсәтмәләре китерү хокукыннан мәхрүм итә. Шуңа күрә бу очракта Шаһитлар күрсәтмәләре рөхсәт ителгән дәлил булып саналмыйлар, безнеңчә. Дәгъвачы вәкиле, сезнең бу сорау буенча нинди позициягез? Хөрмәтле суд, без каршылыгыбызны белдерәбез. Россия Федерациясе Граждан кодексының 807 нче статьясы нигезендә заем шартнамәсендә заем тапшыручы булып граждан торса, шартнамә Заем суммасын яки башка предметны заем алучыга яки ул күрсәткән затка тапшырган мизгелдән төзелгән дип санала. Бу акча тапшырган мизгелдән төзелгән дип саналучы реаль шартнамә. Заем шартнамәсе нигезендә әйтмичә дә үзеннән-үзе аны кайтарып бирелү күздә тотыла. Аудио һәм видеоязма Россия Федерациясе Граждан-процессуаль кодексында мөстәкыйль исбатлау чараларына кертеп карала. Дәгъвачы акча тапшыруын һәм җавапчы белән хокукый мөнәсәбәткә керүен нигезләгәндә җавапчының акчаны бурычка алуны кире какмавы аңлашылган әңгәмәнең аудиоязмасына таянырга хокуклы. Дәгъвачы тарафыннан судка язма кайчан, кем тарафыннан һәм нинди шартларда алынуы турында мәгълүмат бирелде. Ә җавапчы үзе язманың дөреслегенә шикаять белдерми, дәгъвачы белән телефоннан сөйләшүләрен кире какмый. Тәҗрибә күрсәткәнчә, кайчакта мондый аудиоязма үзеңнең дөреслегеңне раслау өчен бердәнбер мөмкинлек булып тора. Ышанычлы мөнәсәбәтләрдә торучы затлар, туганнар, дуслар, еш кына икенче якның намуслы булуына ышанып, документларны рәсмиләштермиләр. Бу очракта да әлеге аудиоязма дәгъвачының дөреслеген исбатлау өчен бердәнбер мөмкинлек булып тора. Мин бу очракта гражданин Сафинның хокуклары бозылуын күрмим.

Миңа утырып килгән бала тагын җитмәс.
Так, җавапчыга килә, рәхим итегез.
Без риза түгел, протест белдерәбез. Россия Федерация Конституциясенең 23 статьясы нигезендә һәркем хат язышу, телефоннан аша сөйләшү, почта, телеграф һәм башка төрле хәбәрләшүләр яшеренлегенә хокуклы. Шуңа күрә Бер якның ризалыгыннан һәм аудиоязма үткәрү турында нинди дә булса алдан хәбәр итүдән башка законны бозып ясалган аудиоязма юридик көчкә ия булмый һәм һәм суд карарына нигез була алмый. Ул вакытта, хөрмәтле судья, әйдәгез, Алсу Фәритовнадан сорау алыйк. Гөлшат Фәйсовна, без Алсу Фәритовнадан сорау алу турында сорый алмыйбыз. Ул бит акча биргәндә шаһит булган кеше. Димәк, шаһитны чакырмакчы буласыз? Әйе. Россия Федерациясенең, утырыгыз. Россия Федерациясенең Граждан кодексының 162 нче статьясының беренче пункты нигезендә суд Шаһиттән сорау алу үтенәчнамәсен канәгатьләндерми. Яклар, сезнең башка гаризалар, үтенәчнамәләр бармы? Әйе, бар, хөрмәтле суд. Ышаныч белдерүчем һәм җавапчы арасында булган сөйләшүнең аудиоязмасын һәм аудиоязманың текст рәвешендә кәгазьгә күчермәсен, эш буенча дәлил буларак, эш материалларына теркәвегезне сорыйм.
Җавапчы, сезнең фикерегез?
Мин законны бозу юлы белән алынган аудиоязманы теркәүгә каршы киләм. Суд әлеге аудиоязманы һәм сезнең кәгазь күчермәләре бар. Әйе. Һәм кәгазь күчермәләрен эш материалларына терки. Суд утырыш сәркәтибе аша бирүегезне сорыйм. Суд дәлилләрне тикшерүгә күчә. Аудиозвонок куегыз.
Әйе, Равил Ришатович, тыңлыйм. Хәерле көн, Гөлшат Фаизовна. Тагын борчыганым өчен гафу итегез. Иртәдән сезнең вакытыгыз юк иде. Без сөйләшеп бетерә алмадык. Э, миңа сездән бурычка акча сорарга да бик уңайсыз инде. Ләкин авыр хәлгә калуым, әниемнең каты авыруы сәбәпле сорамыйча да булмый. 130 мең сумның шактый зур акча булуын аңлыйм. Сез мине беләсез, мин сезгә барысын да процентлары белән кайтарам.
Әйе, мхм, билгеле, Равил Ришатович, бөтен кеше дә авырып китәргә мөмкин. Так, мин бүген кич банктагы счеттан акча алам. Әй, бүген нинди көн соң әле? Э, Бүген беренче сентябрь. Мхм.
Ә, ярый, яхшы ай башы икән. Эш шунда ки, акча банкка процентлар алу өчен салынган шул. Борчылмагыз, процентлары белән кайтарам. Акчаны бары тик ярты ялансын гына кайтара алам. Әй. Яхшы, яхшы.
Так. Әйдәгез алайса, бүген унтугыз сәгатьтә Ибрагим хурамындагы банк янында очрашыйк. Бик зур рәхмәт сезгә, Гөлшат Фаизовна. Очрашуга кадәр. Очрашуга кадәр. Дәгъвачы, Сез бу язманы акча тапшырган көнне яздырдыгызмы? Әйе, хөрмәтле суд.

Бу, бәлки, минем ышаныч белдерүчемнең тавышы да дыр, ләкин моны дәлил буларак карарга ярамый.
Аңлашылды. Яклар, сезнең өстәмә аңлатмалар бармы?
Юк, хөрмәтле суд.
Хөрмәтле суд, бу ышаныч белдерүчемнең тавышы булуы да мөмкин, ләкин моны дәлил буларак карарга ярамый. Яклар, өстәмә аңлатмаларыгыз бармы?
Юк, хөрмәтле суд.
Юк, хөрмәтле суд. Шуның белән эшне асылы буенча карау тәмамланды. Суд судта фикер алышуга күчә. Дәгъвачы.
Таләпләребезне хуплыйбыз.
Таләпләрне канәгатьләндерүгә каршы киләбез. Ышаныч белдерүчем бурычка акча алмаган. Суд карар кабул итү өчен киңәшмә бүлмәсенә китә. Акча тапшыру белән бәйле барлык алыш-биреш гамәлләре язма рәвештә башкарылырга тиеш. Яки, бүген кабул ителгәнчә, банк аша акчаны күчерергә мөмкин. Без бу ситуациядә күргәнчә, гади язма рәвешен үтәмәү бәхәс килеп чыккан очракта, якларны шаһитләр күрсәтмәләреннән таяну хокукыннан мәхрүм итә. дәгъвачының яклар арасындагы килеп чыккан ситуацияне телефонга яздырып алуы яхшы булган. Шартнамәгә караган мәгълүматны телефонга яздыру тыелмаган. Һәм инде әйтергә кирәк, суд статистикына игътибар итсәк, 2019 елның барлык каралган эшләр саны буенча заем шартнамәсеннән һәм кредит Ашау шартнамәләреннән килеп чыккан бәхәсләр икенче урында тора. Ягъни, бу бик нечкә өлкә һәм ул бу мәсьәләгә җаваплырак килүне таләп итә. Россия Федерациясе исеме белән карар игълан ителә. Суд карары. Гөлшат Фаизова Мөхәммәтованың Равил Ришатович Сафинга карата заем шартнамәсе буенча бурычны һәм процентларны түләттерү турындагы дәгъва гаризасын канәгатьләндерергә. Сафиннан Мөхәммәтова файдасына төп бурыч суммасын 130 мең сум, акчадан файдаланган өчен процентларны 15600 сум, Дәүләт пошлинасын түләт чыгымнарын каплау хисабына 4100 сум түләттерергә. Суд карарына бер ай эчендә апелляция шикаяте бирелергә мөмкин. Яклар, суд карары сезгә аңлашылдымы? Шуның белән процесс тәмам.
Әйдә киттек моннан әйчә. Әйдә, әйдә. Тамы сикенеп киткән. Эт.